Nilqa' magħna issa live l-eks Prim Ministru ta' Malta, Dr. Lawrence Gonzi. Dr. Gonzi, grazzi ħafna.
Nsellimlek, Mark, lilek u t-telespettaturi kollha. Grazzi ħafna. Segwejt bħalma kien qed isegwi kulħadd x'kien qed jiġri, kieku inti kont Prim Ministru llum, x'kont tagħmel f'dis-sitwazzjoni?
L-istess li għamilt meta kont Prim Ministru. Jiġifieri jiena malli jidħol rapport li hemm nies fil-periklu li jitilfu ħajjithom f'nofs ta' baħar fil-parti ta' fejn aħna responsabbli bħala pajjiż, allura kont nagħti l-ordni immedjatament biex il-Forzi Armati tagħna bir-riżorsi kollha li aħna għandna, li rrid infakkar biċċa sew minnhom ġew bi flus mill-Unjoni Ewropea, Kont nagħti l-ordni biex huma joħorġu u jsalvaw in-nies li jkunu fil-periklu tal-mewt. Irrid ngħid, dan dover morali, però huwa dover legali wkoll. Jiġifieri pajjiżna fl-imgħoddi ffirma konvenzjonijiet internazzjonali u ntrabat illi jekk ikun hemm nies fil-periklu ta' ħajjithom, fl-ibħra territorjali jew inkella barra mill-ibħra territorjali tagħna imma fl-arja, jiġifieri fl-ispazju li aħna responsabbli għalih, allura aħna obbligati bil-liġi internazzjonali li noħorġu nsalvawhom. Imma jiena mhux għax għandi obbligu legali, għax inħoss illi moralment, Għandi d-dover li nsalva kull ħajja possibbli li nista' nsalva. Doctor Gonzi, Qed ngħixu fi żmien li qatt m'għexna fih qabel. Id-dinja wieqfa, sitwazzjoni bla preċedent. Ma temminx li l-riżorsi tagħna huma stretched, ma nifilħux aktar? Mark, Mark, irridu nagħmlu għażla. Kull wieħed minna, naturalment, irid jagħmel l-għażla. X'inhu l-iktar importanti f'ħajjitna? X'inhuma l-affarijiet l-iktar importanti f'ħajjitna? Jiġifieri, jekk naraw persuna illi nafu li qiegħda fil-periklu li titlef ħajjitha. Qiegħda f'nofs ta' baħar. U nafu li nistgħu insalvawha, kieku rridu nistgħu insalvawha. X'jiġi l-ewwel? Dak id-dover li noħorġu nsalvawha? Jew li ngħidu mmiss Mamma imma għax għax għandna wisq nies f'pajjiżna u għax għandna l-virus u għax bħalissa għandna ħafna problemi u ħafna sfidi? X'jiġi l-ewwel fil-ħajja? U jiena nemmen illi l-ewwel ħaġa li hu dover tagħna huwa li nsalvaw il-ħajja tan-nies. Dak dover, dak obbligu morali apparti l-obbligu legali. U allura, biex niftehmu sew, jien nifhem li s-sitwazzjoni bħalissa hija komplikata u nifhem li hija diffiċli, jiġifieri li bħalissa tkun Prim Ministru jew tkun fil-pożizzjoni ta' xi ħadd li trid tieħu d-deċiżjonijiet, dawn id-deċiżjonijiet mhumiex faċli, imma inti magħżul f'dik il-kariga bil-qiegħda f'dak is-siġġu biex tieħu d-deċiżjonijiet id-diffiċli. Għax id-deċiżjonijiet il-faċli, dawk li huma popolari, dak kulħadd jista' jeħodhom. Id-diffikultà hija li inti tipprova, sa fejn tista', sa fejn hu umanament possibbli, li tieħu deċiżjoni li fil-kuxjenza tiegħek tħoss li hija tajba. Ma tiddependix fuq kemm sa jċapċpulek in-nies jew kemm sa jsafrulek in-nies. Fil-kuxjenza tiegħek tħoss li hija tajba. U jiena personalment, din l-opinjoni tiegħi, il-kuxjenza tiegħi tgħidli li jekk xi ħadd qiegħed fil-periklu tal-mewt, jien għandi dover li nipprova nsalvah. Ok, mejja ngħidu, għax din qed jistaqsu ħafna nies, Dottor Gonzi, li hemm żewġ persuni fil-periklu tal-mewt, it-tnejn l-isptar, wieħed Malti, wieħed immigrant u, Kulħadd jaf li hawn nuqqas kbir ta' ventilators fid-dinja u n-nies biex jgħidulek il min taqbad tagħżel f'dis-sitwazzjoni. Jiena naturalment jien ma naqbel xejn ma' dak li qed nistaqsi. Naturalment qed nistaqsi kif qed għax jistaqsuha n-nies. Jien ma naqbel xejn magħha, imma kieku, jiġifieri x'inhi x'inhi t-tweġiba tiegħek għal dawn in-nies?
Naf, naf, kif tweġibhom qed nistaqsi. Peress sa se noqogħdu nagħmlu l-għażliet ta' min insalvaw u min ma nsalvawx, għandna d-dover li nippruvaw insalvaw lil kulħadd. Din mhux kwistjoni ta' ventilator. Ħa nerġgħu nitkellmu fuq il-fatti li ġraw f'dar ġranet. F'dan ġranet li għaddew, Malta rċeviet informazzjoni li kien hemm erba' dgħajjes bin-nies fil-baħar li għalih responsabbli aħna, mhux responsabbli l-Italja jew l-Greċja jew l-Libja jew xi ħadd ieħor, aħna, responsabbli aħna, bil-liġi internazzjonali u bl-obbligu morali. Mela, kellna dik l-informazzjoni. Stajna, kieku ridna, kieku ridna, stajna, qbadna lill-Forzi Armati tagħna u għednilhom morru u salvawhom. Għal xi raġuni li jien s'issa ma nistax nifhem, id-deċiżjoni ttieħdet illi ma nagħtux l-ordni biex noħorġu nsalvaw dan-nies. Dan fl-opinjoni tiegħi huwa żball, żball kbir. U nagħmel l-appell għax in-nies li għandna fil-politika jien nafhom u naf li huma nies ta' kuxjenza wkoll. Jien nagħmel l-appell Illi tirbaħ il-kuxjenza f'dal-mument, fid-diffikultà, fl-għażliet tagħna, hi xi ħaġa, jrid jimbuttana lejn id-deċiżjoni t-tajba u jiena nemmen li l-kuxjenza tagħna titlob li aħna noħorġu nsalvaw in-nies li jkunu fil-periklu tal-mewt. Doctor Gonzi, inti kont fost ħafna persuni strumentali biex Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Meta tara li Qishom mhux qed jagħtu biżżejjed kasna, ma jiħdux qisu ħafna emigranti daqs kemm nixtiequ. Qisu ma tħossx li b'xi mod qed jitraduna jew li jridu nsabbtu ftit saqajna biex jagħtu kasna? Mark, Ħa nkunu ċari. Taf min qed jittradina? Il-Prim Ministri ta' madwar il-mejda meta jiltaqgħu ġo Brussels. fejn iridu jieħdu d-deċiżjonijiet jekk jgħinux jew le lil pajjiżi bħal Malta, bħall-Italja, bħal Franza, bħal Spanja, bħal Greċja. Ħalli niftehmu, biex ma nqogħdux nippuntaw subgħajna lejn l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet diversi drabi illi l-Unjoni Ewropea għandha d-dmir li tgħin lil dan il-pajjiżi. Imma meta dawn il-proposti marru madwar il-mejda fejn poġġew bilqiegħda Prim Ministri ta' pajjiżi differenti membri tal-Unjoni Ewropea, dawk il-Prim Ministri, l-maġġoranza tagħhom, ma aċċettawx li jerfgħu din ir-responsabbiltà. Issa, kien hemm sitwazzjonijiet, biex inkunu għadna kollox, fejn Prim Ministri tal-Unjoni Ewropea aċċettaw li jerfgħu parti mill-piż. Jien mhux sa nsemmi x'ġara fi żmieni, imma nsemmi x'ġara fis-snin reċenti, anki taħt il-Gvern preċedenti għal dak li għandna llum. Mhux l-ewwel darba li rajna fuq it-television immigranti li ġew salvati u li marru imferrxin, min mar min mar Franza, min mar Spanja, min mar l-Italja, intlaħaq qbil b'mod diplomatiku biex jerfgħu r-responsabbiltà pajjiżi differenti. Issa jien nistaqsi, għaliex spiċċat di? Hi spiċċat? M'għadniex kapaċi npoġġu bilqiegħda ma' Prim Ministri oħrajn, anki taħt l-umbrella tal-Unjoni Ewropea, u ngħidulhom isma', aħna salvajna dan-nies, issa kulħadd irid jerfa' biċċa minn dal-piż. Ma da spiċċat? Evarist Bartolo qed jgħid prova u ma jridux jagħtu kasu jew joqogħdu jgħidulu għandek raġun u ma jagħmlu xejn. Minuta għax, minuta għax di importanti ħafna. Jiġifieri għax issa għandna l-virus, spiċċa spiċċajna ma nistgħux inpoġġu bilqiegħda u nagħmlu dak li konna għamilna fil-passat, li niftehmu li kulħadd jerfa' biċċa mill-piż? Jiena ngħid iva. Allura risposta għall-mistoqsija tiegħek, l-Unjoni Ewropea messha għamlet ħafna iżjed. Però meta nwaħħlu fl-Unjoni Ewropea ejja nifhmu x'qed ngħidu, l-Unjoni Ewropea magħmula minn pajjiżi differenti bi Prim Ministri li jiltaqgħu madwar mejda u huma dawk il-Prim Ministri li qed jirrifjutaw li jgħinu li qegħdin jikkawżaw dan kollu, mhux l-Unjoni Ewropea bħala struttura, għax dik l-Unjoni Ewropea għenitna, tatna l-flus, tatna l-miżuri, tatna dak kollox li kien hemm bżonn, ħlief però il-Prim Ministri ta' xi pajjiżi, mhux kollha, ta' xi pajjiżi li rrifjutaw li jwettqu fil-prattika l-valur tas-solidarjetà.
Hemm il-limitu ta' kemm tista' ddaħħal jew, jiġifieri, jekk jibqgħu jidħlu dgħajsa wara oħra wara oħra nkunu għadna ma lħaqniex ftehim għax dan negozjati jdumu. Hemm limitu ta' kemm tibqa' ddaħħal għax ifhimni mbagħad aħna vera mbagħad f'ċertu punt ta' għall-baħar ma jibqagħniex fejn immorru. Iva, eh, però huma żewġ argumenti differenti. Jien nifhem illi eh, pajjiżna għandu densità ta' popolazzjoni, ġifieri numru ta', ta poplu li jgħix f'territorju żgħir ħafna ikbar minn ġifieri għandna problema ta' densità ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn. Imma imma ma nixtieqx inbiddel is-suġġett. Aħna konna qed nitkellmu fuq li noħorġu nsalvaw in-nies. M'aħniex qed nitkellmu fuq kemm jistgħu jidħlu f'pajjiżna u ma jidħlux f'pajjiżna u kemm jesgħu u ma jesgħux. Mhux dak l-argument li qed nitkellmu fuqu illum. Illum qed nitkellmu fuq l-argument jekk tidħlilna telefonata li hemm dgħajsa li fuqha għandha 40 ruħ u sa jegħrqu dawn. Għandniex noħorġu insalvawhom. Di di l-kwistjoni. Di mhux kwistjoni jekk jiġux il-ħaddiema barranin jaħdmu ma' Malta. Issa ħa nagħmel parentesi żgħira, tajjeb, biex inkunu kulħadd kemm aħna b'saqajna mal-art. Kull filgħodu naraw min min joħroġ inaddaf it-toroq tagħna u naħseb ilkoll kemm aħna naraw nies illi qegħdin inaddfu t-toroq u li numru minnhom huma immigranti. Kull kuljum kuljum jekk immorru issa mhux bħalissa imma meta mmorru fil-bars u fir-restaurants u naraw min qiegħed inaddaf u min qiegħed fil-kċina u min qiegħed jixkupa u min qiegħed jagħmel hekk Ħafna minnhom huma barranin. Jekk noħorġu u naraw il-bini li qed jinbena madwarna, prattikament f'kull kantuniera hawn kostruzzjoni għaddejja, tliet kwarti tal-ħaddiema, hekk mhux iżjed, li tara fuq il-lan tax-xogħol huma barranin ukoll. Jekk tmur fejn tmur, fid-djar tal-anzjani tagħna, anki fl-Isptar Mater Dei, jekk tgħaddi fil-kuruturi tal-Isptar Mater Dei, ngħidlek li nofs il-ħaddiema li tiltaqa' magħhom ikunu barranin minn nurses u minn ħaddiema.
Biex nikkonkludu, Dottor Gonzi.
Fuq Mater Dei ejja nsellem lil dawk kollha li fil-qasam tas-saħħa qegħdin jagħmlu ħilithom biex jagħtuna servizz mill-aħjar u nsellem b'mod speċjali lil dawk it-tliet mitt ħaddiem tas-saħħa fosthom tobba li kitbu lill-Prim Ministru u qalulu isma' Meta titkellem fuq il-virus, tużax l-argument tal-virus biex ma toħroġx issalva n-nies, għax id-dover tagħna fil-mediċina hi, aħna ħadna ġurament bħala tobba illi insalvaw il-ħajja tan-nies u nsellmilhom u nirringrazzjhom talli wasslu dal-messaġġ tajjeb pożittiv li pajjiżna jixraqlu. Dottor Gonzi, lura fl-2002 taħt Gvern Nazzjonalista, il-Gvern kien bagħat 223 immigrant Eritrean minn Malta lura l-Eritrea. Wara li marru hemm kienu ħarġu xi rapporti tal-Amnesty International li dawn meta kienu hemm allegatament ġew ittorturati. Kien żball dak li ntbagħtu lura? Jiena nħares lura u illum bil-benefiċċju li tara x'ġara u ma ġarax, nemmen li dak kien żball. Però anki hawn l-argument mhux l-istess. Dan-nies salvajniehom. U mbagħad wara li ingħataw iċ-ċans li japplikaw għal status ta' refuġjati u. Imma mbagħad allegatament intbagħtu lura ġot-tortura.
Però qed nerġgħu nbiddlu l-argument, Mark. Aħna qegħdin ngħidu dgħajsa bin-nies fuqha li ma ħarġux isalvawha. M'aħniex qegħdin ngħidu nies li salvajniehom u mbagħad bagħtniehom lura, li huwa ħażin ukoll jekk sa tibgħathom lura. Le, għax kienet reverse, għal mhux qed inbidlu argument, jiġifieri rġajna ħadniehom lura fejn kien hemm it-tortura. Le, imma ħa nibqgħu nikkonċentraw fuq dak li ġara. Li ġara mhux salvajna n-nies u bagħtniehom lura l-Libja. Ma salvajnihomx, aqqas indenjajna ruħna noħorġu biex insalvaw in-nies li nafu li kienu fil-periklu tal-mewt. Dan ħażin, mhux hekk biss li nafu li kienu fil-periklu, issa nafu li kienu. Le, le, assolutament, ma tarax, le, ma naqbilx, assolutament. Imma nerġa' nirrepeti, illum nafu li li kieku ħriġna nsalvawhom, In-nies, ħamsa min-nies żgur, qed jgħidu ħmistax-il ruħ, ma nafx preċiż, konna insalvawhom. Dak in-nies, dak il-persuni, dak il-bnedmin bħali u bħalek, bħalissa qegħdin fil-qiegħ ta' baħar. Dasew! Dasew! Iġifieri aħna l-Maltin u l-Għawdxin, li tant aħna kburin bil-valuri li nemmnu fihom. Daqssew li aħna inħallu dal-affarijiet jiġru u jien nagħmel l-appell. Jien naf li l-politiċi li aħna għandna taż-żewġ naħat għandhom kuxjenza u naf li jiġu mumenti ta' pressjoni u diffikultà, għaddejt minnhom, naf naf dan kollu, imma d-deċiżjoni t-tajba titlob li aħna nibqgħu poplu li nsalvaw in-nies, mhux li nikkundannawhom għall-mewt.